Croeso nôl i Gastell Newydd Emlyn ac un o'r ralïau hewl mwyaf poblogaidd y flwyddyn, Ori Glei. Mark, ti yw cadeirydd y clwb fan hyn yn Dyffryn Teifi. Mae'r rali 'ma'n mynd o nerth i nerth. Beth yw'r cyfrinach, gwed? Wel, sa'n rili really gwybod, ond uh, mae'n poblogaidd iawn a mae rhai wedi dod yn bell i wneud yr event. A mae rhywbeth eitha special beth i'r event ma. Fi'n credu bod pob un yn joio gwcho, wneud e, pob beth. Hon yw'r rali wedi bod ys blynyddau mowr, y rali ddwetha o'r flwyddyn, a hon yw'r rali mae bawb

Dechrau wan cyn sut nhw i ymlaen a mae'r cwrs yn mynd yn hyd a Sir Gyfyrddin, Sir Benfro a ni'n bennu yn lan yn Llanhina yn Llanarth sydd yn Sir Ceredigion. Bron yn bod rhyw 120 milltir i gyd. Dwi'n licio dy swyddfa di yn y marc fan hyn. O, special.
Fan, fan hyn fi'n gweithio trwy'r wythnos. A pwy ti'n meddwl sy'n mynd i ennill? Sai'n gwybod.
Top 30, alle unrhyw un ennillwydd yma. Byddai'n naddo iawn i bîtio car rhif un, sef Tony Davies. Tony, mae fod heno yma? Wel, fi'n edrych mlaen yn fawr iawn i gweud y gwir. Yr uh, trydedd waith i ni mynd amdani i treol ennill i eno, gweithio gewn ni good shot yn ei gweithio ni.
Ac felly fe ddechreuodd y rali, a Tony gymerodd y blaen dros hewlydd a ffermydd cefn gwlad gorllewin Cymru.
Sweet you boy. Oh, my Diolch o ti.
Lle ni esbonio sut mae'r uh, busnes uh, night events mae'n gweithio? Cyn cael y rŵt am uh, pwyntiau wedyn uh, o un fan i'r rŵt i'r nesaf, mae gyd yn nhw wedi cael eu teimo i 30 mil nawr. So mae rhai chi dros y noswaith, average o 30 mil nawr os da chi trwy nos. Mae rhaid chi mynd o bwynt i bwynt, mae controls i wneud siŵr bod chi ar y ffyrdd iawn, i wneud siŵr bod chi'n cadw i'r route sydd ar y rali. Gobeithio wedyn bod chi'n on time. Os chi'n drusto, wel chi'n cael ei penalise yna. Os chi'n dano, chi'n cael ei penalise. So mae rhaid i chi cadw i'r 30 mile an hour timing. Kevin Davies, ti oedd y person diwethaf o'n i disgwyl gweld fan hyn heno. So ti mas yn y Fiesta heno ma? Na, dim heno, mae'r hen gar bach 'na, sef un y cornel gytre yn cael whack bach heno, do lawr mae i helpu nhw mas. Shwt mae hwn yn cymharu gyda stage events de, withau? Beth yw'r waniaeth? Fi'n credu mae fe'n cystal buzz na wneud stage event. Fi'n credu bod e'n mwy fair ar stage event fi'n credu ni achos yn yr ralliau hyn mae lot o'r clocau yn cael eu gwasgu â bwtwn, chimod, dim fel yr lasers a pethau sy'n digwydd ar yr stages ond maen nhw'n real hwyl. Pam wyt ti'n wneud e, gwed? Y buzz fi'n credu ni. Mae bach yn addictive, 'na'r problem. Ond na, mae fe jyst yn gwd sbort. Dal i arwen oedd Tony, ond stopiodd hynny ddim y gweddill rhag cwrso'n galed. Mae'n
freezing.
Tua hanner ffordd, amser am refuel yn garej Biwla. Ar noswaith mor oer, nid jyst y ceir sydd angen jiws. Tir o de. A wedyn y cymal ola, Lan i'r Llynin Arms, Llanarth. Cyfle am frecwast, neu cysgad, cyn mynd adre i odro. Tony bach, ti'n cael digon. Wel, Tony bach, ti'n arwen y holl ffordd trwy'r rali yna. Tan y time control ola, beth ddigwyddodd? Wel, uh, Yn ôl bob sôn, um, mae'r bachan y control i bwco ni mewn uh, 56 seconds yn gynnar. So mae'n rhoi penalty ni o bwyty o dwy funud. So wedi rhoi ni'n ôl i 5 er overall, really. So sa'n hapus iawn am bwyty, ond na beth yw'r ralio, ond efe. So ges ti ddim y tair rali yn olynol, chwaith? Na, ges i mwy, ond uh, Na fe, bydda i nôl blwyddyn nesa siwr o fod, bydden i'n meddwl ni.
Felly, trydydd oedd Adrian Jones a Dylan Jenkins mewn Impreza. Y car gyda'r camera, Steve Wood ac Aled Richards oedd yn ail. Ond enillydd Rali Cilwendeg 2006, John Davies a Neil Bevan. Wel, llongyfarchiadau, boys. Siwr a thir. Oh, it's good, good, uh, good spin for us. It's nice to finish the year on, uh, with a win. Look, fi'n credu oedd e, Tony wedi bwcio mewn yn gynnar ar y reflective diwetha, dyle. Ai, yn y rally diwetha, Neil, cymeru blwyddyn mas. So ti'n ôl blwyddyn nesa, da rwy'n arall? Gyda Navigator bwcio mewn yn gynnar. Hey, Hugh, how are you doing?
Wel, mae'n bump yn y bore fan hyn yn Llanina, a mae Rali Cilwendeg wedi bod yn lwyddiant ysgubol unwaith eto eleni. Odi Glei?